Hormatly tomaşaçylar, tehniki näsazlyklar şu wagt emele gelip dur. Biz iň gysga wagtda Öwez Sabir bilen häzir efire çykarys. Bilşiňiz ýaly, Orsýetiň Perm şäherinde bolup geçen pajygaly wakada biziň ildeşimiz Öwez Sabir, şu taýda bilim alýan talyp, ýaş talyp öz deň-duş, talyp deň-duşlaryndan ýigrimi sanandany halas etmegi başardy. Öwez, ýaýlyma hoş geldiň! Salam aleýkum, ýene bir gezek hoş gördük. Öwez näli bolup geçdi bu nemäň motiwleri näme? Ýaňky pajygaly wakany ýaňky ýaragly top ulan adamyň motiwleri näme diýýär? Edil onuň niýetini, maksadyny entek häli belli bir zat aýdanaklar. Hiç kim belli toçny bir zat aýdanok. Ýöne Oň özi şol gün şo şeýtmezinden öň öz internet sahypasy bar eken Vkontaktda. Şo taýda belläpdir, kim çilim çekýän bolsa atjak, öldürjek diýip belläp goýupdyr. Indi a tak ondan öňem oň özi şon ýaly zatlary istoriýasynda şon ýaly lentasynda paýlaşan soň kursdaşlary a indi ýene şon ýalak bir şutkasynyň biridir diýip üns bermändirler, hiç zat diýmändir. Oň özi ýogsa şol gün starswasyna duýdurypdyr, men şun ýaly öýe gitjek zat diýip, aýdyp gaýdypdyr, ýöne näme etjeginem, şol gün näme etjegini aýtmandyr-da. Onda bu adamyň psihiki ýagdaýy durnukly däl-la onda? Moş, şon ýalak bir näsazlyk bolmagy mümkin, ýöne indi gep gürrüň diýe-de, Myş myş diýen ýalak näme şol aýtmaklaryna görä uje üçünji klasyn dördünji klasdan kellesinde şon ýalak pikir bar ekende şol eýle beýle şon ýaly zatlary paýlaşyp diňe şon ýaly zatlar edip gara şu psihiçki bir näsazlyk özünde bolmalyda. Bul topulan oglanam oglan dämi? Erkek erkek kişi men düşünenim. Onda 18 ýaşly Temur Mazbek Mansurbekow diýip ýuridiski fakultetde okaýar birinji kurs. Talypmy olam? Bir minut jaň geldi. Düşünmedim.

Bolýa indi waka nähili bolup geçdi sen bärdäki roluň nähili bul atyşmany indi biz habarlardan okanlarymyz atyşma eşdilýär diýä öwezem diýä bärde ýigrimi adam alyp çykýar diýä bir geolokasiýa otadaki lokasiýalar zatlar nähili nirde nähili bolup geçýär. Biz şo taýda ikinji paradan soň obişne ortalykda bir para boşduk. Ýogsaň obşaga gelip gidençäm wagt geçjek, zat etjek. Onsoň şo taýda üçünji para üçin şo taýda garaşyp otyrdyk. Kursdaşlar bolup bir ýedi-sekiz sany kursdaşlar, gyzlar, türkmen gyzlar zatlaram bar. Ondan şol wagty daşardan e, şo öz indi ors student gyzlar bir nas strelýaýat diýip, ýaňky apşaga e, korpusa şo zdaniýa girdiler da ylgaşyp gyýaryşyp zat edip biz atýalar zat diýip ýaňky gyýaryşyp. Onsoň Içerde her zdanýada bizde ahrana bar, wahta bar. Wahtaň gapdalynda ahrana-da bar-da. Ahrana ylgap çykdy, näme bolýar diýip daşyna çykdy welin, oňa çenli onam atdymy, ýa öldi, ýa ölmedi bilmedim, ýöne şol ok atylandan ol ýere ýykyldy-da. Edil men, meň gözümiň bir ýigrimi, otuz metr aralykda çen bilen şolar ýaly aralykda-da. Men uje gördüm birinji nemede, men şo zdanýa uje birinji men gördüm daşy taýda oturanlardan. Onsoň ýanynda şo türkmen gyzlaram daşarda atyp durlar, turuň zat diýip, ýaňkylary aýtyp, şeýdip jemläp, biz garaşdyk. Başda edil her korpusyň arasyna geçilen parahod, prohodlar bar-da, ýaňy geçelgeler bar-da. Onsoň şo parahodda-da daže garaşyp durduk, может, ýene häzir biziň zdaniýa girse, biz başga korpusa geçeris diýip, biziň korpusdan Iki, iki sany korpusa geçip bolýar-da parohoddan. Şu taýda garaşyp durduk. Oňa çenli biziň gapdal tarapdan ses eşidildimi? Osoň men aýtdym, onda diýdim, häzir beýle gitsek bolmy? Biz hä göni daşary çyksagam biz serowna aty diýdim. Hemme e, bu wagt köpüsi telefonda wideo alyp ýatyr, köpüsi jaň etjek bolup ýatyr. Şu wagt häzir telefona güýmenseň häzir hemmäň ölýäňiz diýdim. Size telefon wažnymy şu wagt ýa-da žizniňiz diýip. Osoň hemmesi Näme dolanyna gap diýip ýanka başagaý bolup, ştada diňe zapasny wekasy tapýaň diýip, o soň gapdal ýerde git geçdik, o taýda da şo wagtda ahranalar zatlar bardy, o taýda olaryň hiç hili habary ýokdy. Mesela birinji nämäni biziň zdaniýa bildi da, birinji udar biziňkiler gördi. Onsoň şeýdip Onda bu waka hadysa onda edil kampusyňyzyň daşynda boldy. Atyş ilkinji atyşma soň bu ýaragly şahsys şahsyýet içeri girdimi bul kampsyňzy tarap. Senem ony duýup ol başga ýollar bilen alyp çykdyň öz deň duşlaryň şeýlemi? Hawa ol gelşine şo butkanyň ýanyna şo girelgäň ýanyna atýar ol ýöne uje uniwersitetiň territoriýasyna girensoň Birinji näme biziň zdaniýa boltda birinji gören birinji zady çeken biz bolt. Ilkinji nişan alan ýerde ilkinji göni ilkinji gönülen bina siziň binaňyz boldy da siziň oturan ýeriňiz. Owa owa şo taýda onsoň ony şo taýda uje bir iki sany şo biziň ahranadan soň hem ýene birini atdy da onsoň uje düşündim o hiç hili şutka ýok bu taýda diýip Soň başga korpusa geçdik, o taýda bardym, ahrana aýtdym, ol wapşe onmadam ol polisiýa jaň ediň zat diýip, şo wagt men ahranasyna aýtdymam daže. Ýöne ol wapşe onanma sebäbi neažidinni wagtda hiç kim hiç zada garamaz, her kim öz işleri bilen gezip ýörler, hiç kim hiç zat bilenok. Daže olar eşitmändirler hem sesleri. Onsoň oňa çenli gapdal korpusdan içine girip, uje ikinji etaja galypdyr. Ozaň o taýdanam birini atýar.

Häzir biz garaşsak şu taýa gele, biz görünip durus we aýnadan da. Onsoň zapasnoý wyhyt nirde diýip zapasnoý wyhyta e, sorap, şutada açaryny alyp, hemme studentler şu tarapa ylgady onsoň. Zapasnoý wyhyta ahrana aýtdym, siz bulary çykaryň diýdim. Men häzir oňa çelli e, aýnadan giderin dat diýdim-de, seretdim, bir göwün meniň zapasnoý wyhytdan ýyzlaryndan çykyp, Gatyrak ylgap çykaryn öýtdüm, ýöne tak, otagda uje adam köpelip gitdi, soň beýleki kotlanam geldiler, zat etdiler. Tä diňe şu taýdan tapdyk zapas noýaby. Başga hiç ýerden. Ony şu taýda sen esasy sen sen çala synyň alyp çykdy-da şu taýda esasy dogry dälmi? Owo, o taýda ata durakly bilen pikirlenip ýazýaň-a, ildeşler ol talyplar telefonda güýmenip otyr, başga zada güýmenip otyr. A sen o taýda bu zatlaryň wagty däl. Ýatyryp, o taýda ýolbaşçylyk edip, guramaçylyk edip, hemmesini alyp çykdyň-da şo taýdan? Hawa, ahrana başda daşyndan göni gapydan çykalgadan, glawnyý gapydan çykarjak boldy. O taýda uje men aýtdym, seret, sekizinji korpusda uje glawnyý korpus atyp dur, häzir sen çyksaň, bizem atýarlar diýdim. Onsoň durduk, soňam zapasnoý wyhod ýa-da požarnyý wyhod näme bar diýdim. Aýt, dogrudan hem zapasny obýekt bolmaly diýipdi, soň gitdi, bir ýerlerden açar getirdi, onsoň hemme studentler şo tarap ulgady, soň hem menem o taýda uze çykjak welin adam doly, hemme korpusdan geldiler şo taýda, wapşe hiç ýerden taýýar zapasny obýekti bu taýda hiç kim kellesine gelmän soňmy nämemi hiç kim tapmady. Onsoň şu taýa gelensoň. Onuň Bu ýaraly şahsyýeti gelip polisiýa işgärleri sakladym muny ýa-da nähili boldy? Likwidasiýa etdilermi? Men onsoň aýnadan böküp şo uje daşyna köçä geçdim, maşyn zat geçip duran köçä geçdim, şo wagt uje maşynda DPS maşynda şo indi gaýyň işleri bor, işgärleri öýdýän, DPS-de şo bolýar-da. Iki sany gelýärdi uje, gelýärdi. Olary da gygyrdym. Men özüm ýöne esasy şu taýda çaýhana zat bar, şoňa girdim-de, şu taýdan özbek şu taýynyň işgärleri özbek çaýhana, olara aýdyp, şolaryň üsti bilen polisiýa jaň etdim. Onsoň polisiýaňkylar uje hawa bize şu wagt ýene-de jaň etdiler, biz spesialny öz gruppamyzy ugratdyk, siz hiç hili perejaýat etmäň, eger siz uniwersitetiň territoriýasynyň daşyna çykyp bilen bolsaňyz, daşynda garaşyň, golaýlaşmaň. Daşarda garaşyň häzir özleri kömek ederler diýdi-de. Osoň oňa çelli bir Indi biz ýuwaş boldy, zat boldy. Soň eşitdim şol gaýyň işle işgärleri bire şu gapdal glawny korpusdaky adamlar ewakuasiýa etipdir. Beýlekisem atyp näme etipdir, tutupdyr.

Ilçihan Azada habar berdiňizmi biziň eger o taýda ildeşlerimiz bar bolsa ýaňky şuň bilen baglaşyp belki panika şok geçiren gorky geçiren belki hany ene atalarada duýdurmalylar türkmen talyplarynyň asudalykdygy neme zatda niçelik gorkuly hadysaň geçendigini bul wakany kontrol astyna alandygy barada ilçihana zada habar beribildiňizmi? Oba we ilçihanada habar berildi, ilçihanadan işgärler hem gelip habar aldylar öýdýän. Atak men özüm-ä bilmedim-de, men özümem nu şokda ýöne kelläň işläp dur-da näme etjegiň, näme goýjagyň, ýöne uje daže şu wagtam kellede aýlanýa-da arasynda. Ýöne habar ýaralanan türkmenlere-de kömek pul berildi, kömek edildi. Hemmesi habarlar alyndy. Hemme zat gowy şu wagt. Indi öwez sen şu taýda şu taýda salyhatlaň biri hökmünde görýäs-de seni şu wagt häzirki biziň e, bärdäki metbugatda-da e, giňden sen barada, e, sen edermenligiň barada habar çykdy-da. we giňişleýin. Indi biziň ýene-de umydymyz, şundan soňkularda-da ýa-da bu trawmatik ýagdaý alyp çykmak üçin, ýagny psihiki ýagdaýdan çykmak üçin biziň ildeşlerimiz bolar, öz egindeş kursdaşlaryň bolup biler, talyp dostlaryň, deň-duşlaryň bolup biler. Bu işlerde-de sen degişli goşant goşarsyň diýip umyt edýäs. Hawa, Allajan beterinden saklasyn. Hawa, Häzir näme seresap boluň häzir boluň her hili ýagdaýdan hawa biz bu zatlardan ýa-da Perm şäheriniň häkimligi ony uniwersitetiňiziň administrasiýasy degişli sapaga çykarar we gerek bolsa talyplary psihiki ýagdaýlaryny her bir alty aýdan bäş aýdan barlap durup bularyň şonuň psihiki ýagdaýlaryna göz öňüne tutup talyp hökmünde okuwa alarlar diýip umyt edýäs. Ýa bu sapak bolar diýip umyt edýäs. Geçdigi bolsun. Hawa. Giň boluň. Türkmen halky siziň ýanyňyzda. Hawa, hiç hili aman sag emelläp geçiren bolsaňyz. Hawa. Hawa, hawa. Ýok, näme edip alada edip durlar bu Bäriň öz halkam öz näme gubernatoram ine ertir menne nesip bolsa şo ýygnaga çagyryp otyrlar şo taýda moş sorajak aýtjak zatlaram bardyr şo ýene-de nähili kömek bolsa her apşagalarda e, psihiki taýdan kömek edip biljek adamlary oturtup goýupdyrlar ahranlama apşagalaryň şo goraglaryň güýç ahranalary iki giden goýduraryk. Garaz, kömek etip durlar. Bularyň özlerinden hem, ilçihanadan hem habarymyzy alyp, şeýdip ýardam etip durlar. Doly. Öwez, köp sag bol. Sagamanja okaň, sagamanja geçiriň. Bu waka gaýtalanmaz diýip umyt edýäs. Hawa, nesip bolsa. Köp sag bolun ildeşlerimize biziň inaşgabat portalynyň diňleýjilerine, tomaşaçylaryna, okyjylaryna beren maglumatlaryňyz üçin. Umyt edýäs seň beren maglumatlaryň bilen birazajyk köňülleri birazajyk rahatlandyryp birem bir tarapdanam türkmen ýaşlarynyň şu edermenligi bilen buýsanýas, guwanýas bu bize umuman halkymyz hökmünde-de bizede ruh berýär. Köp sag boluň, sagman jokaň. Bole bole. Sag boluň sizem köp köp şun ýaly habar alyp, şeýdip aladamyzy edip sorap, şeýdip idäniz üçin köp köp sag boluň. Bolýa, köp sag boluň, saglykda görüşeliň. Mhm.